Helo! PC Hannah Evans ydw i. Y fy ngwaith i yw siarad gyda ysgolion fel swyddog heddlu cymunedol ysgolion. Rhan bwysig o fy ngwaith yw diogelu plant a phobl ifanc. Heddiw, rwy'n mynd i siarad gyda chi am linellau sirol, county lines. Mae llinellau sirol yn cael eu defnyddio i ddisgrifio symud cyffuriau mewn modd trefnedig ac anghyfreithlon o ddinasoedd mawr i mewn i drefi llai ac ardaloedd gwledig. Yn aml, trwy defnyddio plant ac oedolion sy'n agored i niwed. Mae grwpiau troseddol yn mynd ati i recriwtio pobl ifanc i gario cyffuriau. Mae'n gyffredin i aelodau ifanc grwpiau troseddol dargedu pobl ifanc eraill. Yn enwedig y rhai hynny sy'n cael eu denu gan y ddelwedd a'r statws mae'n ymddangos fod y grŵp yn ei gynnig. Mae aelodau wedyn yn mynd ati i ddod yn ffrind i'r plant a'r bobl ifanc ac yn eu rhwydo drwy meithrin perthynas â nhw, fel eu bod yn teimlo'n rhan o gang. Gall ymuno â'r gang fod yn beryglus. ac mae adroddiadau o bobl ifanc yn dod i gysylltiad â thrais eithafol a gweithgarwch troseddol yn gyffredin. Yn aml, mae disgwyl i bobl ifanc sy'n ymuno â'r grwpiau hyn gyflawni gweithgareddau rhyw all gynnwys trais rhywiol. Felly, pam mae pobl ifanc yn dod yn rhan o hyn? Mae nifer o resymau, ond mae'n ymddangos bod y mwyafrif o bobl ifanc yn dod yn rhan o hyn gan eu bod eisiau teimlo fel rhan o grŵp. Grŵp maen nhw yn credu fydd yn rhoi statws a hunaniaeth, identity, iddyn nhw. Rhoddir anrhegion ac arian, cyfeillgarwch, diogelwch ac eto ymdeimlad o hunaniaeth. Beth sy'n rhaid cofio yw yr unig fwriad go iawn sydd gan y grwpiau troseddol hyn yw gwneud llawer iawn o arian. Mae nifer o arwyddion all eich rhybuddio efallai bod un o'r grwpiau hyn yn manteisio ar berson ifanc. Edrychwch am newidiadau yn ymddygiad neu bersonoliaeth y person ifanc. Neu, yn y ffordd maen nhw'n edrych. Gall rhain fod yn arwyddion. Gall colli ysgol a newidiadau mewn grwpiau cyfeillgarwch, a neu'r anrhegion, heb esboniad, hefyd fod yn arwyddion fod rhywbeth o'i le. Os ydych chi, neu rhywun chi'n ei adnabod, yn poeni ynghylch unrhyw beth mewn perthynas â llinellau sirol, mae pethau y gallwch chi eu gwneud. Mae dod o hyd i oedolyn rydych chi'n ymddiried ynddo, fel rhiant neu ofalwr, yn le da i ddechrau. Yn yr ysgol, gallwch bob amser siarad gyda athro neu eich swyddog heddlu cymunedol ysgolion. Gallwch hefyd gael help ar-lein. Gallwch siarad â Childline neu Make a fydd yn rhoi arweiniad a chefnogaeth i chi. Efallai eich bod wedi clywed am Fearless. Mae cysylltu gyda Fearless yn hollol ddienw, fydd neb yn gwybod pwy ydych chi. Mae eu gwasanaeth ar-lein yn golygu eich bod yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd gyda chi. Fydden nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd ddim modd eich adnabod chi. A chofiwch, dyw e byth yn rhy hwyr i siarad am rywbeth. Diolch am wylio ac rwy'n gobeithio bod hwn wedi bod o gymorth i chi.